Kaũndũ ga gũtaũkwo thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũratũra, nĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkenia andũ na ũhote gũkenia Ngai. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ũrĩkoragwo ũkĩona ta ũrenda gũkenia andũ mũno, no ũgĩcoka ũtaũkwo ciugo iria andũ acio maragia rĩrĩa ũtarĩ ho, nĩ kũmaka ũngĩmaka. No nĩ ngwenda gũkwĩra na gũkũmĩrĩria atĩrĩrĩ, ndũkanamakio nĩ macio ũtaiguĩte, ona marĩa ũiguĩte ndũkanamakio nĩmo, nĩ tondũ wa mbere mũndũ aragĩrĩrwo arĩ muoyo, mũndũ akarĩrĩrwo arĩ mũkuũ, ũkarĩrĩrwo wĩ mũrũaru. ũkarĩrĩrwo ũtarĩ mũrwaru ũkarĩrĩrwo wanora ũkarĩrĩrwo wahĩnja koguo ũngĩkorwo ũkĩmenya atĩ gũtirĩ kwa mũndũ kwega kũrĩa kwega nĩ kwĩmenya na kwĩyenda we mwene ũrĩa ũtariĩ na kwĩhe value ndũngĩtinda ũgĩtindĩrĩra atĩ anga kũrerirwo anga kũraugirwo anga mararagia anga maranjukaga macio mothe nĩ maũndũ ma tũhũ nĩ tondũ ona arĩa mararia ndeto icio rĩ onao mena ciao ciaragio nĩ angĩ nĩ harĩa matarĩ macigwa na matũ. Nĩ ngwenda ũmenye atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrakorwo andũ magĩkwarĩrĩra handũ, we ndũnaigua, no nĩ kũrĩ ũrĩa ũkoragwo na matũ maku, na nĩwe Ngai witũ. Na nĩ athikagĩrĩria ndeto irĩa citũ cibangagĩrwo nduma-inĩ, nĩ nĩ athikagĩrĩria maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩrwo nduma-inĩ, nĩ athikagĩrĩria maũndũ marĩa we ũkoragwo ũhithĩtwo mũno, na nĩkĩo athiaga na mbere na gũtũrũĩrĩra kũrĩ thũ citũ, na agathiĩ na mbere na gũtũhe ũhootani. ngenda gũkwĩra ndũkanarekie ngia ya maũndũ marĩa wĩkaga nĩ tondũ wa kũigua kana tondũ wa kwĩrwo ikara we wĩ we nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ mehumbĩte gĩconoko makehumba thoni nĩ tondũ wa ciugo cierirwo makehumba gĩconoko matũre matũraga handũ hamwe nĩ tondũ nĩ kwerirwo kana nĩ tondũ nĩ kwaugirwo ikara ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ wagĩra nĩ hĩndĩ ũruhĩte mũno na hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũru nĩ hĩndĩ ũkuoneka ta wĩ mwega tondũ nĩ makuona ndeto cia kwaria hĩndĩ ĩyo we wĩ ikara wĩ we na wĩmenye ũru no gũtirikwo nĩ ngai andũ no magũtirike andũ no makũmene ona ũngĩthiĩ ũgĩre indo ciaku ciothe uge ũkũhe andũ othe ũmahe o mũndũ kĩndũ kĩndũ kĩndũ finally no marĩkwarĩrĩra na no marĩkũmena mũrata wakwa mũrata wa mwathani nĩ tũtige gũkorwo atĩ tondũ nĩ twamenwo tũikarage na gĩconoko na ũcuke Mm-mm. ikara wĩyendete na ũkĩmenyaga atĩ ngai we mwene nĩwe ũkũigĩte muoyo na akũigĩte na muoyo na gĩtũmi gĩake kĩũmbe koguo tigaga kũmakio nĩ andũ mũno atĩ ũtindage wĩthikĩi niĩ ndingĩthiĩ kũna ndingĩka ũna ona hana ndingĩkinya nĩ tondũ nĩ wahumbirwo gĩconoko na thoni wĩyaũre wĩyaũre ũhote gũthiĩ rũgendo ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ acio makoragwo makuĩte mĩrigo yaku rĩ nĩ waritũhĩre nĩ wanogu nĩo magũkinya handũ matiganĩrie maũndũ mao makuage maũndũ maku kaĩ ũtangĩgĩkena ĩ atĩ Ngai witũ e hau gatagatĩ-inĩ kau nĩgetha akoragwo agĩkũrũĩrĩra maũndũ-inĩ mothe Ngai witũ akũrũĩrĩre na ũtũre muoyo ũtarĩ na ma stress kana ma